Selamat datai enggau channel Ibam Kusum Mek Mek bula baru enggau aku meh ku beskulin. Bagi kita empai kala ngelalu channel Ibam Kusum Mek Mek tu ku empai kala ninga cherita digaga ku empu ti ku mai ensera jalai pengerindu tua pesulu tu ke. Tau kemari aku udah nganga siti cherita ti kara enggau ku empu ti beri nama Pengerindu Nuan Lalu Berubah Bagi Ketusa tu ke bagi ketusa dua macham cherita deka diapit ku. Senentang pengawa cerita tu mai aku mai agi ingat cerita cerita kediri empu ti kitai ngaran ku empu laban tu laban aku landik nulis cerita tu landik ngarang cerita laban aku deka nulis cerita aku menda kati kita nyukung cerita ti gaga ku empu pia kala ti pansut pia kala ti jua pebila kedai cerita tu bagi ku tusun. Pa meh tusun kedua, tusun ketiga, tusun tiga puluh lima. Macam cerita da katai upload ku dia. Tang aram aram aram aram aram aram kita nyukung channel tu ngambi ke datai seratus ribu tauka sat langganan au awak channel tu makin besai makin mansang. Nitih ne aku nemu kita ke dia perumah Dia nengau ke sada nyawa aku, dia nengau ke aa tang kita empai kala ninga cerita tu, empai kala menang cerita tu, empai nemu channel tu gek. Kita tau bekunsi ke channel tu engka ba layan kita ke semak, ke diau ba rumah panjai, ke diau ba rumah bebelah pasal, ba belah diau ba mengeri, macam menua Macam-macam menua lah aku enda ulih sebut ketegal aku rumah menua enda ulih ti ingat megang. Tang aku ka nyebut cerita tegal nusi kita cerita pengundu baru ari aku begulai enggau aku meh ke sekula enggau diberi nama cerita Perindu Nuan Lalu Berubah Bagi Ke Tusun Dua laban tu nadai empai kala didinga aku, empai kala ditusi ku megang. Pengelama lima belas minit bagi ke tisen dua aram meh kitai mendir. Maxwell, bisi utai ke dipadah ku ngagai dek ba opis nuan bisi orang ke nama Gabriel ke baru minta pengawa ba opis nuan pemiri dia. Stacy, asai ku asai ati ku nadai bisi orang ke nama Gabriel ke bisi minta pengawa ba opis aku dia. Legi aku madah ngagai boss aku bisi enda ke orang nama Gabriel. Dini pan lalu beranung Gabriel ke menu nganggap tengok ba opis dia. Gabriel dia udah makai pa kedai. Dini aku siok dini aku siok bedau makai hari tadi laban aku siok ngai pansa ari opis alang-alang menu nganggap kereja tu. Datai ketemu sekali. Dini dini ulih dek enggau aku ngagai kedai leba aku ke makai ba bala kedai diatu. Nadai bisi orang enggau aku ngagai kedai dini. Nuan ngasuh aku nitih nuan ngagai kedai makai Gabriel. Au dini leba aku sigi ngasuh dek enggau aku ngagai kedai. Rin Rina nadai sengaja tepeda Gabriel ba kedai dia lebuh iya bejalai kedirik maya Rina nadai sengaja tepeda Gabriel ba bela kedai dia lebuh bejalai kediri kediri empu maya iya ka meli barang meli pina ungkup nyadi tuai iya ke nama Lily. Nuan tu Gabriel suah ke bulih enggau nyadi tuai indu ke nama Lily. Sapa dek asai aku nadai kala aku meda nuan ngelama tu. Aku semina ngelala enggau. Lily aja. Aku tu menyadi indu ke biak Lily. Apu. Nuan dek. Nuan Lily. Nanda ulih teka lala aku nuan. Nama ngaga dek pekedai ditu. Aku tu meli barang bela pinang ti kena menyadi tuai aku hari minggu tu. Kemaya Lily meli pin kemaya Lily meleh pinang enda ari ina. Hari minggu tu Lily menda meleh pinang Gabriel ngagai ke nadai Ari ke ngintu mula pinang Lily. Dia meh Maxwell lalu betelefon ngai bos iya ba opis miri dia. Hello bos, aku mesu utai ke betanya ngai bos. Nau utai ke tepadah nuan Maxwell. Aku ka madah misi orang ke nama Gabriel ke bisi minta kereja ba opis kitai dia. Nganti tu aku aku menda lu pas pesenarai ke bebup ke ditu. Nganti tu au misa aku ke menda nama iya dulu. Aku menu ngiga pa file ke bisi ne megi bra. Na diperesa peresa tudah bos meh sual ne tadi. Na meh sual Tu iya, udah temu aku file ke bisi nama Gabriel. Bisi pia orang ke minta kereja pa opis kitai dia ke nama Gabriel. Oh, au, Maxwell. Tadi bisi meh aku menda Gabriel ke pedalam opis dia. Nyengka Gabriel ngetu makai begulai enggau kaban iya Danny dia bekedai. Tang diatu Gabriel enggau Danny empai ida tama ke dalam opis agi. Oh. Dia me dia me mesti lalu madah ngai Stacy. Stacy, bisi berita manah engku dek. Stacy, nama berita manah nak? Mesti pangan dia Gabriel, si begulai enggau aku kerja ke opis Meridian. Oh pia. Amai dek, mesti enda bela ke aku nuan mesti. Nandai aku bela ke dek Stacy. Siapa ke bela ke nuan Stacy. Aku baru aja beranu enggau bos tadi. Oh pia Maxwell. Kemai adik kereja baru ujar ku tudah sechisi ngagai Maxwell. Emm enda meh pegila aku pulai ke miri laban aku bisi kereja kena hari tiga tu. Maxwell ulih aku ngudik ke miri kin laban aku ka meda pangan aku Gabriel ba opis nuan din. Pama barang enti rina mayuh amai dibeli nuan. Ukai aku ke meulah pinang Gabriel, ukai aku ke meulah pinang Gabriel. Ari minggu tu menyadi tuai indu ke meulah pinang nya. Nuan Gabriel anang ke nguji ngundah aku dek. Sapa ke ngundah dek ari ina? Nuan anang anang ke perasaika diri empu. Ukai aku ke ngundah dek ari tadi. Nya kaban aku ka kaban aku ke nama ne. Dini begulai enggau aku gawa ataupun begulai enggau aku kereja ba opis nya ke nguntik enti bula nuan Gabriel ti iya nguntik aku nama kebah iya nadai bisi bejalai nama kebah iya enda bejalai enggau bala tisi aku. Ukai aku ukai aku Gabriel ti ukai aku jaku tudah Gabriel ukai aku nguntik nuan Rina ukai. Ukai aku, ukai aku, ukai Gabriel, ukai Gabriel, jaku tudah Danny, ukai Gabriel Rina, ukai Gabriel, ukai Gabriel Rina, aku nguntit dek Rina, nama aku Danny, aku meh nguntit dek tadek. Laban aku leba aku empai bisi pangan ari sekula kelia ketegal aku kelalu mayuh pengawa ka digaga aku sekumba aku udah badu sekula nan nadai ari ka pepangan maya maya agi kerja. Au pia, dek te ne nguji ke nguntik aku ari tau dek nuan ke nguntik. Tang nuan enda bisi bejalai petisi aku ditu. Nama kebah Gabriel bejalai petisi aku. Uji nuan jalai petisi aku kenu uji aku rina. Tang heh nemu ja la orang inu tu nemu ja meh orang inu. Dek te ne manah enda bisi pangan. Nah, date deh nih madah nadai nadai hari ke pepangan maya kerja. Tang kitai diatu udah mans udah mansang enggau opis ngaih ke bos ngiga tua pa din. Aku ngaih kena buai kerja enggau bos laba aku si ngaih kena buai kerja ketegal aku baru datai ke miri lalu nge kerja. Au Gabriel, na meh deh nih madah nge Gabriel. Au Gabriel aku mening jaku nuan laban aku pan ngai kena buai kerja hari ni duit ke datai enti ku kena buai kerja ooh nadai ulih bebini meh aku tu ila dan pengawa tu opis kitai mayuh pengawa deka diintu kitai ti kitai nulai pulai diatu kerja mak kerja tuwa semina betimbun betimbun digalau digalau baka ne lama. Ooh susah kitai enti ti beri pun sekul mayuh kereja tu pengawa pa atus mija. Nya Gabriel manah. Nya Danny manah. Au Gabriel nuan tu baka ke tuai orang dah mayuh uchu. Ke ke udah bisi uchu sembilan belas iku uchu magang. Dia meh Danny ngumbai aku tu udah bisi bini. Aku ne gila baka nuan menda inu aja ari tadi. Aram enggau aku pulai ke opis dulu dini. Nenggoi ga bra, ngenti ngenti aku dulu. Aku pan enggai ke nebuai kereja enggau bos. Siapa enggau sida bejalai ba belakang aku dini. Rina aku pulai ke opis dulu. Rina au au dini. Stacey, aku ke mendar ga dek dulu. Nuan legi anak ke enggau ulih popis aku. Nadai nadai aku ke enggau ulih ke popis dek mesui ena. Nadai aku ke enggau ulih pa opis dek mesui. Mesui pa dini endur bilik kerja Gabriel. Ngiga nuan meh endur Gabriel diatu. Akai akai akai bajak mai mua inu ke nama Rina nya tadi Gabriel. Hoo. Dini pan enda mung ngentu-ngentu nyebut pemaja nama indu ke nama rina. Akai akai akai baja. Nyau ke sepuluh kali nyebut baja baja baja menu mansang ke pulai ke opis. Nyau bengal pan iya tudah Gabriel ketegal enda nemu ngetu nyebut nama rina. Engkai Gabriel tu cemburu tauka iri ati enggau Dini tu nyebut ne. Ih Dini. Ulih nuan anang anang nyebut nama ari napa pending ko. Nuan tu pa ubin ti temu bos udah deh danu bos nuan ti nyebut nama orang indu. Au deh enda jaku tudah nya au deh nih mbai nuan nadai bajak nyadi biak na nau Gabriel madah ke deh nih. Au deh nih mbai nuan nadai bajak nyadi biak ngagai kaban indu aku enda ke nama lilih sisi pen nadai sengaja. bisi ninga randau Gabriel enggau begulai enggau kaban iya Popis ti iya. Nya nya meh si Chelsea lalu tama ka dalam bi ida endur Gabriel gawa. Gabriel nama ke belu sanggup bula ka bula ngagai aku di si Chelsea ne nama ngaga nuan datai Popis aku ditu. Gabriel nuan madah. Ka ngabas aya enggau ibu nuan ke diau pemiri ditu. Tang nuan pan sud bejalai enggau indu bukai. Baka tu nuan ngaga ulah enggai aku ngelama tu. Dini ulah nuan? Dini pengerindu nuan ngaga aku ngelama tu? Nulung neg kasih ke aku. Aku udah betaun-taun nyadi perangan nuan. Tang nuan andai kala mendingka ninga jaku ku. Dia meh Rina kesal kelu kesal jaku e nyau asai ke enda alih ditusi enda ulih menusi agi meh tudah Rina enda ulih mesu ke jaku agi bedepan mua Gabriel kasiah tudah Rina nyangka tou aja cerita terima kasih bala peninga aram meh kitai mening cerita tou.